Kona, ha swi kota hinkwerhu ku tshika swa hina hi ya ka mbangu lowu ku nga ni rifu hikuva e, lani ku nga ni rifu hi lani hi yaka hi ya vona a makumu ya vutomi ra munhu la misaveni amen kutani ha karhateka ha rila hinkwaswo swa endleka hikuva hi vona vutomi ra munhu ri fikile emakumu ka rona laha misaveni amen kambe loko hi nyima la mahlweni la a nkongometo i ku hi vona swaku leswi hi vonaka hi hlalelaka makumu ya vutomi ra munhu swi na risima nakona ku hi vona emasungulo ya vutomi ra munhu halleluya hikuva hinkwaswo leswi hi swi vonaka ra misaveni swi ri kona a ku na nchumu na xin'we lexi xi titumbuluxeke ha xoxe ni nyima la ni ta meza ku fana ni lowu a wu ti tumbuluxanga ha voxe swi vula leswaku ku na loyi a endleke meza lowu amen hambi wo va tenda la ku fana ni leri ku ni loyi a ri endleke yindlu ya ku fana ni liya ku ni loyi a yi yakeke mimovha leyi hi tirhisaka ku ni loyi a yi endleke halleluya swi vula leswaku na munhu loyi a hanyaka la misaveni ku na loyi a mu tumbuluxeke haleluya kutani loko a ri kona loyi a mu tumbuluxeke munhu na swi tiva swa ku u nga tshuki u ku a a munhu a tumbuluxiwa hi tatana wa yena ni mamana wa yena e ka tlhelo rin'wanyani u nga va u ni razama kambe i nga vona mhaka leyi loko wo tifuyela huku kaya ka wena kutani u fika siku u tsakeliwa ku u yi dlaya u dya u nga ka u nga kumi nandzu emaphoyiseni kumbe loko wo tshuka u ti fuyela mbuti u yi dlaya u dya u nga ka u nga kumi nandzu kambe loko wo tswala n'wana u va u mu dlaya hileswaku we u nga mu dlayi u ta ka u ta wu kuma nandzu eka maphoyisa kutani hi dyondza yini ka mhaka ku faneleke hi vona leswaku a vutomi leri nga ka munhu a ri humi ka tatana wa yena ni mamana wa yena a lexi humaka ka vatswari i miri ntsena lava khale a va rhandza ku yi byela leswaku a ku tswala a hi ku tswala mbilu i ku tswala a miri amen kutani loko ka ku tswala hi ku tswala mbilu a mbilu na yona i nyama amen hi vulavula hi vutomi swa ku a vutomi lebyi byi nga ka ka miri wa munhu kumbe vutomi bya munhu byi na n'winyi i nga xikwembu lexi tumbuluxeke tilo ni misava kutani hina vanhu loko hi hanya la misaveni a hi swi rhandzi ku ehleketa leswaku a vutomi lebyi hanyaka byona i vutomi bya ku lomba ku na loyi a nga hi lomba vutomi lebyi kutani loko ri fika siku la ku n'winyi wa rona a ri teka a nga kona na munhu loyi a nga swi kotaka ku ri baleka siku leyi hambiloko u nga va ni timali u tsutsuma u ya amerika u ya xina rifo ri ta ku kuma kole halleluya ni mun'we hi ve ni vanhu va ku chaviseka ngopfu vanhu va ku dyondziseka ngopfu laha misaveni kambe ku na nchumu xi va xi tsandzeke ku xi baleka i rifo halleluya kutani mhaka leya rifo vamakwerhu loko hi ri ku feni ku pfuliwa nkaxa hi vona munhu leswi a nga ha sasekisi swona hi va hi rila loko wo mi vutisa n'wana swa ku rila hi mhaka n'wi ta ku eki munhu loyi a saseki ngopfu a nga faneriwi hi ku fa kumbe a mani munhu loyi a ganyi ngopfu a nga faneriwi hi ku fa amen kumbe munhu loyi a wa ha ri muntshwa a nga faneriwi hi ku fa kutani loko rifu ri va va hina vanhu hanyaka la misaveni swi ri yini ka n'winyi wa rona n'winyi wa vutomi yi nga xikwembu bibele laha yi dyondziseke kona liyi byela leswaku xikwembu a xi tsakeri a rifo ra mudyohi swi vula leswaku hambi xikwembu hi xoxe a xi tsakeri ku vona munhu loko a fa halleluya kambe xikwembu xi vekile nawu la misaveni lowun'wana ni un'wana a fanelaka ku a hanya ha wona a nawu wa xikwembu i rito ra xikwembu halleluya kutani rito ra xikwembu ri tsaliwile ndzeni ka timbilu ta hinkwerhu hi nga tshama laha u nga va ku a ah, mina a ni khongeli kambe a nawu wa xikwembu wu ko ndzeni ka mbilu ya wena hikuva mbilu ya wena ha wexe ya ku byela swa ku leswi lulamile leswi swi bihile Amen. Amen. a wu nge yivi na wu voniwa a wu nge loyi na wu voniwa a wu nge dlayi na wu voniwa hayi wa swi tiva swa ku swi bihile hi swo swi ke u swi endla emunyameni hikuva mbilu ya wena ya swi tiva swa ku leswi swi bihile kutani a swi na mhaka swa ku lumba kereke kumbe u lumbe kereke umusurumana umuziyoni kumbe kereke munhu a mbilu ya wena ya ku avanyisa loko u endla swilo swa ku biha amen yi va yi ku seketela loko u endla swilo swa ku lulama halleluya kutani loko hi ri la misaveni bibele laha yi nga dyondza kona ri hi byela leswaku ku lerhisiwile swaku munhu a fa kan'we endzhaku ka leswo ku avanyisiwa ku va kona ha yini hi avanyisiwa halleluya hileswaku loko hi ri la misaveni laha xikwembu xi hi nyiki nawu a nawu i rito kambe hina vanhu ha tshika a nawu wa xikwembu hi hanya hi leswi hi swi lavisaka swona kutani loko hi suka ka misava leyi laha hi yaka kona un'wana ni un'wana a fanele a ya hlamula a hlamulela mitirho leyi a nga yi tirha a loko a yi laha misaveni halleluya kutani ku ni mhaka leyi rhandzaka ku dlaya yona a loyi a yivaka a hi miri wa munhu loyi a dlayaka a hi miri wa munhu halleluya loyi a loyaka a hi miri wa wena hikuva siku leri u nga ta faka a rifu i ku moya wa wena u huma ka miri lowu a miri luwa u nga ka u nga ha swi koti ku sekeleka u ya yiva u ya dlaya kumbe u ya pfuna vanhu kutani loyi a nga ha endla hinkwaswo swa ku biha kumbe swa ku saseka la misaveni i moya wa wena hi swo fike loko moya wu huma ka miri a miri a wa ha na matimba kutani u nga va ku a nga kona loyi a nga tshama a fa pfuka ta hi byela swa ku tilo ri kona hi leswi vanhu va rhandzaka ku vula swona kambe xikwembu xa ku komba loko u etlelile loko u lorha Amen. u ti vona na u ni bazari kumbe u ti vona na u bula ni munhu na ku ve wo etlela hi laha u fanele ku vona kona leswaku a lexi faka i miri wa wena moya wa wena a wu fi kutani swihunga leswi u nga ha na swona ntsena ka mbilu ya wena ya ku nuna wa wena a nga swi tivi swa ku wa mu trayira amen swa ku wa yiva swi le ndzeni ka mbilu ya wena loko u file a wexe wa swi tiva swa ku a ni fanelanga ku ya mahlweni ka xikwembu hinkwaswo leswiya swa vuya ka mitirho hinkwayo leyi u nga ha yi endla u va u yi fihlela hina vanhu halleluya ya vuya ka wena loko siku ra ku huma ka miri lowu wu fikile fikile halleluya kutani xikwembu a xi tsakisiwe hi rifu ra munhu hi nga va hi tumbela makerekeni a mhaka yin'wanyana hileswaku na tikhongela ni ta ti lavela maxaka leswaku loko ni fa ni ta lahliwa swi u ya kerekeni u lavetela rifu kerekeni hikuva u lava vanhu va ta ku lahla ematshan'wini ya ku u lavetela vutomi kutani vutomi byi le ka yesu kreste a byi le kerekeni u nga va ku a makereke ya ximanjhemanjhe ma honeta evhangeli va nyika majaha loko va chumayela vo hi rhuketela a xirhuku lexikulu mm. xi ta humelela ka wena loko u file na ku ve a wu ri mubihi wa tafula mm. a wu ri mukhongeri kambe u ya kumeka u ri tiheleli hikuva ntiyiso a wu yingisanga xirhuku xa xikulu hi lexo kutani a ku byeriwa ntiyiso a hi xirhuku halleluya kutani vamakwerhu hina hi nga laha hi nga va hi khunguvanyeki ngopfu kambe ni rhandza leswaku hi patsana hi khongela ya ndyangu lowu amen kutani a nga kona tsakeriwaka hi ku vona rifu loko ri humeleleli nakona xikwembu na xona xi yi byela leswaku a xi tsakeli ku vona rifo la loyi wo biha kumbe la mudyohi eku rhandza ka xikwembu i ku hinkwerhu hi hundzuka ka minandzi ya hina hi amukela vutomi lebyi nga heriki haleluya loko swi karhata hina swi karhata ngopfu xikwembu hi sosi ke xi rhumeleke n'wana wa xona leswaku a ta hi fela ka xambana swa un'wana ni un'wana loyi a pfumelaka ka yena a nga ka a nga ha fi a rifa u nga va u lahla miri lowu kambe loyi a feki na a yi amukeli yesu kreste a nga fi a ya mavokweni lamani ra tatana kutwa leyi a yalaka ndlela yi nga yesu kreste a nga ka a nga tivi swaku a ta ya kwini halleluya mntana makwerhu marito lama matsongo ni lava ku mi byela swona swi nga ku wa lehisa ngopfu amen i leswaku a hi hundzukeni mun'wana ni un'wana loko hi ri laha hi vona swi boha ngopfu ku hita laha hikuva hi laha hi vonaka swaku a wu tomela munhu u nga va u dyondzekile u nga va ni timali u nga va ni hinkwaswo mara ku na siku leri a vutomi ra wena ri nga ta helaka a mali ya wena a wu nge te lahliwa na yona a movha wa wena u nge te lahliwa na wona a diploma ya wena exikolweni u nge te lahliwa na yona mm. kutani u ta swi siya hinkwaswo la misaveni kutani u nga teki vutomi bya wena u byi nyamisa hikwalaho ka swilo swa misava leswi u nga ta faka u swi siya hinkwaswo la misaveni kutani a wa ha ri laha xikwembu xi ku nyika chance ya ku u langa u hlawula ku famba hi ndlela xikwembu i nga ri ku tumbela kerekeni kambe u nyikela vutomi ra wena emavokweni ya xikwembu mm. hikuva ava siku ra mundzuku a nga ko a ri tivaka swi nga humelela mina loko ni suka laha munhu leswaku a jalile ni nga ha nyimi emahlweni ka hina leliya a laha ri kona amen kambe hi fanele n'wana un'wana a tshama a tilulamisile kutani u nga kumela ni nge swi koti xikwembu xa swi tiva swa ku nge swi koti ku landza swo hi swo swi ke swi ku nyiki yesu kreste mm. leswaku leswi u fanele ku endla swa wena i ku twisisa swa ku we u mudyoho mm. u ku we hosi mini mudyohi na tsandzeka kambe ni pfuni we tatana laha yesu a ta ku khomaka hi ndlela a ku fambisa kutani a wukreste a swi teki ku matimba ya wena a swi teki ntamu wa wena a wu tlharila wena swi teka ku wena u tinyikela ka xikwembu xikwembu xi ni xona xi ku fambisaka kutani a wu sa yi kalekiseni amen hi ta kombela leswaku hi ta kona matihloko amen